Kum sawm chuang a lo ngaihzawn tawh hian Shengha leh u naunu Wani te chu a rukin an lo inkawp reng a ni tih a hriatchhuah avangin Lindsay-i chuan rilru a na tak zet. An inneih ni tak a la ni zui leh nghal. Lin chhungkua te hian a naupan lai atangin fa tan an la a, mahse an hmangaih lovin an en hrang bik hle. Chumi zan chuan Yanshena nena an thlalak bakah Lin chhungkua te nena an thlalak te pawh chu Lin-i chuan a hal ral vek a. Zhao-a inti chuan lo khawlin, DNA test result atangin unau an ni tih an nem ngheh thu leh an chhungkuaah haw leh tur chuan a lo sawm. Ni dang ang bawkin Ian Hrinla chuan project sawi ho tur kan nei a, tiin chhuahbo leh chu a tum a, Lynn-i chuan ka lo kal ve ang, tiin a zui ve deuh tlat. Uan-i nen khan inhmun lo tum lek chu lo niin, Ian Hrinla la chu a insawi rinawm ve em em leh nghal. A hnungah chuan an thu dun vel a, Uan-i te inah chuan an va kal. A nu chuan eitur nen hlim takin a lo lawm a. Lini erawh chu a ngaihthei loh hmel hle, kaikuang ei ve tum te chuan hei chu Yanshina tana ka siamsak a nih hi tiin a chawisawn daih a, Huani chu a chhuahsak leh tho si. Lini erawh chu a ngawi reng a, chutiang chuan tan thil thar a ni lem lo. Huani lah chuan duhsak hmel deuhin supsa deuh te chu a lo chhuahsak a, a kut ah tak mai chuan a lehbuak khum. Amah chu na zawkawm tak chuan a awm leh saih. Yansheng-a chuan Uani chu a lo ngaihsak vatin a pa leh a nu chuan Lini chu an beng hrep a. A thikin a leih buak khum ang zawk te chuan an puh daih mai. Tlemte chu a sen ve hlek chauh a ni a, a ni erawh chu a kut chung zawng zawng a kang vek a ni. Damdawi hnawihsak tu pawh a nei ve si lo. Dik tak chuan Lini hian a bial pa aiawhin hna engkim a thawk a, a taih mahin hna a thiam a, a zar liau liau a, a tun dinhmun hi thleng thei te pawh an ni. A thawh hlim em avang leh eitur tha pawh a ei lo avang chuan Kisen pawh a nei tlem em em a, naute hial a chhiat nghe nghe e. A rilruan a tehlul nen, A pawi lo, fate chu a buaithlak mai mai alawm, tiin an pa chuan a lo hnem daih a. Tunah ve lem, Wani chuan nau a pai thu chu a rawn hrilh leh ang lawih a. Lawmawm em em chuan an awm leh tho si. Lini chu a inngaihtuah harh ta a, Yanshena chuan a lo hmangaih ngai lo hrim hrim a, a hmangaih pawhin a inring hek lo. Wani room atang chuan in hachha pah mawlh mawlh a an lo inzui thlah chu a hmu a, eng nge an tia loh zawh chuan I room chu tein a chep bawk sia, ka room ah lo mu hahdam ve mai mai a nih kha, a hah theih em hi? Wani chuan a lo ti zaih zaih. Ni e, mi rilru chhe lutuk hi chuan mi dangte hi an hmu chhe mai thin a nia, Yanshena chuan a lo ti deuh kher bawk a. A tha e, he inah hian ka leng ve lo niin a lang. Min hmu maw bawk a, ka ti buai tawh lovang che u. Hlim takin in chhungkua khan in lo awm dawn nia, tiin Lynn-i chu a chhuak a. A ho e mai, khawiah mah keini chhungkua lo chu tui tlakna pawh a nei tak tak chuang lo vang. In pawh saw Lin chhungkaw hmingah in register vek a nih saw beidawngin a lo kal leh tho tho vang, tiin a nu chuan a lo tawng khum vel mai mai. A bungrûate a rem fel laiin Ensheng-a chu a lo haw a, Ei rawngbâwl rawh, hetiang mai mai rem fel a ngai lo, a lo ti hmuk a. Awmpui ka ni bik em ni? I rilṭan te chuan in siam ve mai la. Engmawih sawi, pawn lamah chhungkaw chuamin rim takin hna ka thawk a, ka ei tur tak ngial pawh i siam peih lo va maw? Hmeichhe dang ka zawng mai tur a sin. A tawp nan chuan ei rawng chu a bawl sak leh a, an ei dun leh dawn chiah chu uanin a lo khawl leh. Zanriah ei duna duh thu a rawn sawi. Naktuk ka ni mai a tih leh in ka duh lo ka ngaise lawm a lo ti tlat bawk si a, meeting pawimawh awm thut a tiin Yanshena chu chhuah tum ta. Lini chuan a lo dan pawh in a lo ngai pawimawh lo hle. Wani status atang chuan zanria an chhungkua ah hlim tak an ei ho lai chu a hmu leh tho si a, Jawa khan lo call leh in i id thar tur chu ka peih fel tawh a, account pawh ka close tir vek tawh e. I lo haw hun kan nghak lel khawp mai, i sawmhnih pakhata chuan ka lo hruai ang che a lo tih chuan a lo rem ti ve ta a. An pa bulah pawh chuan kan inrem thei tak tak chuang lo va, inthen mai hi a thain ka hria tiin a hrilh ta thut mai. Inthen sawi chiah chuan a lo duh lo leh ang lawi si. I sawmhnih leh pakhat hi kan naute thih cham kha a ni a, fire uaken dun ila theihnghilh suh aw tiin Lini chuan a hrilh a, Teh reng mai cases te an ka lo hrilh ang a, nilengin hun awl ka lo insiam ang tiin a lo chhang ve mai. Mahse, zan thleng pawh chuan a lo kal leh chuang si lo va, call-a chu a tlang thei bawk si lo. Message thaw nen a nghah reng thu chu a va hrilh. Uanikhan lo hmuh in a delete sak daih mai bakah a naupa hi a Shannon a lo chul heuh heuh lai vel. I nu leh i pa te nih hlim takin chhungkua kan din dawn nia a ti lai video te chu a lo thawn. I Shannon chuan a hrechhuak ve tho a, Uanin kal loh tura lo dan pawh in i that vek tho kha tih tur ka nei tiin a kal chhuak lui ve ngat a. Fire uak chu Vansanga chuan mawi takin a inkap chhuak pawp pawp a, Nyashenga chuan lo khawlin traffic jam-ah a tan thu a rawn hrilh. I tlai tawh, awmzia awm tawh lo, tiin a zungbun chu chhut phah chuan dahin a unaupa hnenah chuan Lini chuan a kalsan ta a, khawl a off nghal hmak bawk avangin Nyashenga chuan a bitlang thei lo. Kar nalh taka mi in an phur lai erawh kha chu a hmu hman thuak a. Inava haw chuan Ling-i chu a lo awm lo va, engmah a bungrua pawh a lo awm tawh lo. Ka tel lo chuan engtin mai khawsa chuang lo vang, i thin a rim avangin min chhuahsan vel a maw? Ngaihdam dilin i lo let leh thuai ang, tiin a inhrauhsa kuk kuk tawh mai. Linite in chu a lianin a lo ropui hle a, chhiahhlawh pawh tam tak an nei nghe nghe. Yan Sheng-a lah chuan ni danga Linite ṭhin ang zawng zawng te chu a ngaihtuahnaa chuan a hre chhuak zung zung a. Uanipa khan lo call-in an fanu in thisen tam tak a hlauhthuah a rawn sawi. Lau thawng taka a va kal chuan a kut a lo zai thi palh lek chu lo niin, Ei rawng bul sak che ka tum a, ka in zai palh a, ka lu te a hai vek, thisen pek ka ngai aniang a lo ti nghal ringawt. Lini chuan in a chhuahsan thu leh a biak tlang thei loh chungchang te chu Hnahrenga chuan a sawi chhuak a. Thisen petu tura tan an lo duh leh pek chu lo niin, Doctor erawh chuan, Eng tham mah thisen a chhuak lo, thisen pek a mamawh lo, a lo ti thung a. Thinrim deuhin, khawiah emaw tak chuan a awmin, an zawn hmuh leh thuai tur thute chu an sawi ho va. Lini chuan a chhungkaw dik tak hmuhin, a nu leh pa leh unaute nen hlim takin a nun bul a ṭan ṭha leh mek a ni tih reng an ngaihtuah pha si lo. Zau chhungkua te lah chu an lo hausa em em mai si a, a naupang lai khan misual ten an lo hruai bo va, tan chhia in mi in an lo hmu a, tawcham inah an dah ta ringawt mai a lo ni. An fanu lo haw leh ta chu thil pek hlu tak tak nen an lo lawm a, Lini chu a inthlahrung zawk hle, mahse an inhlui a, Wani pian cham a nu leh pa ten an lawmsak a, thil pek an pe lai te kha a ngaihtuah chhuak. A nih erawh kha chu engmah an tih sak ve ngai lo a nih kha. Amah hmangaih tak tak tu chhungte a nei ve ta chuan a ti hlim hle a. Homecoming party an buatsaih dawn avangin a thiante a duh duh sawm ve tur chuan an hrilh nghe nghe e. Lini chu kan hmuh hun chuan a chak lo viau ang ti a an rel zawt zawt laiin Yanshena chuan khawl a dung a. Jalgroup neitu ten an fanubo an hmuhlawmna party ah kal ve tura sawmna a lo ni. Thawh ho nana hun tha tak an neih beiseiin an phur hlawm hle. Hlan Hrenga chuan Zungbun Lini a pek kha Chena hnen atangin a dawng nawlh mai a, park bula an hmu a nih thu an rawn hrilh. Sawmbik tam tak karah chuan Uani te pawh chawn lo tel ve ngei i. Engtin nge sumdawnna lamah hma kan sawn thei ang aw? tia Uanin a ngaihtuah laiin, Lini hi khawiah nge awm ang le? A lo let har phian mai, tiin Yan Sheng-a chuan a lo ngaihtuah ve thung. Zau chhungkua te chuan lo lu ta diah diah a, an lo chim buai nghal ṭuk ṭuk mai. Lini chu a zam deuh a, a awm a nuam vak lo a an hriat avangin, boruak thar hi pa va chhuak harh rih tur chuan an hrilh a. An fanu chu tunge a nih pawh an hmu chiang hman lo. Chutia pawn lama chhuah tum chu Yal Hrenga vak kual vel chuan a lo hmu fu hlauh mai. Eng a ti ngei kal bo daih a, ka zawng nasa che alawm haw tawh ang tiin a lo pawt ringawt. Ka hre ngai lo che, min hai a niang a lo ti khum hmak a. Fire uak en lo avang mai mai a thinrim te chu a a ho em mai, ka ngaidam hram ang che, Yal Hrenga'n a tih chuan Lini thinrim chuan a lo bik bawp a. Room pakhatah chuan Yawn Hrengah chuan a pawt lut lui a, pawng sual chu a tum zui ta mai le. Ling-i chuan a u te chu a au vak vak a, Jao-a chuan a au vak vak thaw mang deuh chu a hria a. Mahse, Lini te chhungkua chuan an lo be buai ve chhian bawk si. Thaw ho an duh thu te chu an rawn sawi a. Lin chhungkua te chuan an nau chu an ni dup a ni tih an hriat vir vang leh an ti duh dah thin a ni tih kha a hrilh lem lo avangin an chunga that chhuah let chu pui an ti lem lo va, Nakinah kan la sawi tha dawn nia tiin an tiam ta ni. Lini chuan a theih tawh pah lo inveng ve in dawhkanah a spray hmang chuan a chhu pawp a, a tho zui nghal. I nupui Lini kha chuah thi tawh, kei chu zau chhungkaw fanu, zau i na ri ka nih hi. a ti zui a chutah uaini leh a nu leh pa te an lo lut a lo tlan bo daih mai chu an hau hrep a Yan Hrenga lah chuan ngaihdam dil turin a lo ti ve sek bawk zau chhungkua te leh lim chhungkua te chu thawh ho an tum thu te inti theih deuh chuan an sawi khum vel a mahse Lini chu a ngawi reng a ngaihdam dil a tum chuang lo. in la fir deuhin Huan-e chuan a lo kuah vel a, a lo dul si lo in nawr kual chuan Lin-i chuan an thlu a, amah pawh chu a tlu der leh. Awi, ka naupai hi engtin nge awm tak ang, min i sik a nih hi, a ti leh zaih zaih bawk a, a chhungte lah chuan an lo ngaih ven leh hur tawh. Ka lu hai, thisen pek ka ngai a niang, a tih chuan, Lo kal rawh, nangmah ngei hian thisen chu i pe leh tur a ni, tiin a nu chuan Lin i chawlh lo pawt vak vak a, Ka pe awm lo em mai, kha leh chen kha nu leh pa leh u nau angin ka en cheu a, in ti apiang chu ka hnial ngai lo, mahse nangni chuan chhiah hlaw leh in dam loh changah enkawltu tur bakah min duh lo, min hmangaihna in nei lo a tih chuan a nu chuan a lo beng pawp a, keimahni vanga tun thlengah la dam ve mai mai nih kha a tih chuan Yansheng-a chuan Ni e, thisen chu i pe ngei tur a ni, a lo ti ve le. Nang ang pasal ka lo nei che hi ka thil tih sual lian ber a ni, tiin Lini chuan a u chu a khawl a. A u ten lo thlen meuh chuan ni ka hre lovin chhuatah a lo awm reng tawh a, midang chuan lo awm tawh miah lo. Eng thil nge thleng, tunge hetiang hian siam che? tiin a chhungte chuan an zawt lui lui a. Ani pawh chu a lo harh tha ve leh mai. Yan Sheng-a leh Lin chhungkuate thil tih vek a nih thu leh an tih duh dah chin dan zawng zawng te chu a hrilh fai ta vek a, an thina remin an rilru a nat pui hle a, hremna pek ngei chu an tum ta. An nu ber phei chuan a khawngaih lutuk a rilruna bawk si chu a dam loh phah nghe nghe. Lin-i chuan a kawr chu a thlak daih avang chuan, Tuman, Chau chhungkaw fanu a nih chu an ring lo va, chu mai bakah Pasalte tlanbosan milep ler tak ang te chuan an puh let hlauh bawk. Chulai hmunah awm ve thenkhat te pawh chuan zak thei lo tiin an lo sawi chhe zui ve nghal zat bawk a. Yansheng-a erawh chuan, Ka ngaidam ang che, lo haw leh rawh, tiin a lo thlem nawn leh. Mahse a lo duh tawh der si lo. Kum sawmhnih chuang kan enkawl khan tihian kutte min thlak ngam a nia, a va rap thlak em? tiin a nute chu a ṭap ter vel a. Lini chu mi dangte chuan Jao fanu anga a insawi vang leh amah enkawl tute a bin ngam avang chuan an haw hle a, kut thlak ve mai te an lo tum ta uaih uaih mai. Mahse, in chung lam atang chuan a thlalak an tar chu a lo inphelh ta a, Jao fanu ngei mai chu a lo ni si. A unaute pawh a nu damdawi ina an hruai hnuah an lo let ve leh chiah a, an unaunu lo ti duhdahtute chu an lo hmachhawn ta hmiah mai le. Lin chhung ka nu ber chuan a lo tlawn kual vel a, mahse, a unau te chuan, Thisen petu tur chauha in lak a ni lawm ni? tiin an lo chhuah chhan. Ka tet lai khan ka hrisel lo em a, unau ta chu a thisen min pe ve ni mai a, kan ti lui ngai lo hrim hrim, tiin Uani chu a lo daw leh zaih zaih a. Lin-i chuan a lo beng pup mai, Daw daw suh. Hna rem taka ka thawh laiin nau ka paia thisen ka nei tlem tih hre rengin i inti na der a, i mamawh loh pui thisen min pek luih tir a, nau pawh ka chhiat pha anih kha. Ka pasal ngei pawh min chuh pui ani lawm ni? A lo ti ta hmiah hmiah mai a. Thlalak nen lamah an pho chhuah tak vek si ah chuan insawi thiamna tur reng reng an nei ta lo. Room ah pawh khan cctv an lo vuah vek chu lo niin. an tawngkam, an awmdan leh an sawisak dan zawng zawng te kha a lo in record vek si a, mi rapthlak tak chhungkua an nih zia chu a lang chiang ta hle. An nu ber phei chu a tlu tawp a, an inchhirna chuan vana tawng a ni ber. Lin chhungkua leh Fu chhungkua te nen hian eng thawhho na mah kan nei ngai lovang, an mahni lo chantu zawng zawng te nen pawh hian hmelma kan ni tawh e, an ti zui hmiah bawk. Video te kha police hnenah pe ula man nghal rawh se an tih leh chuan ka hmangaih tak tak che alawm, heng mite hian min zar buai hneh em ani, min ngaidam hram rawh tiin Fu Yan Sheng-a chuan Lynn-i chu a lo tlawn leh zaih zaih a. I duhthu ngei a, min phatsan i ni, chance ka pe che a, i insiam tha duh chuang lo, i nupui ka ni tawh lo hrim hrim tiin Lynn-i chuan a kalsan hmak. Chumi hnu atang chuan Yasheng-a chu a inchhir zual hle a, an room-a chuan tawm rengin an album te chu a zawng kual vel a, an hun liam tawh a an hlim lai a ni te chu a chhui kir rauh rauh mai. An pahnih-a tih dun an tum an list te chu pakhat mah an ti dun miah lo tih a hre chhuak a, a inthiam thei lo. Chutah in ngaihtuah harhin Min hmangaih thin em kha. Mipa te chuan tihsual palh te chu kan nei deuh vek alawm, min la pawm thei em em ang, tiin ngaihdam dil leh chu a tum ta a. Doctor chuan Lenny chu lo en dikin ei leh in tur tha tak tak a hun taka pe thin tur chuan a chhungte chu a lo hrilh a. Amah pual liau liau chuan nutritionist te an laksak a. Ni dangah a ihphak ngailo ei tur tui leh man to tak tak te chu an chhawp hnur mai. Tunhma kha chuan Len chhungkua te khan an rualpuiin chawn ei tir ve ngai lo a, a nei bang nawi te kha an ei tir vel mai mai thin. Hmunhnawk zawng zawng erawh chuan tihfai tir vek zel thung a, tunah chuan a din hmun pawh a lo thain a lo danglam ta hle a, chu chuan a lung pawh a ti che hial zawk a ni. A ufanga chuan rubber band biting competition-ah tel ve tur chuan a sawm a, mahse a lo hu phurh hle. Mumal taka violin zirna hun a nei ngai si lo va, violin han tum vel chu nuam a tih sawng tak ni mah se, ama zir zirah a zir ve tawp kha a ni a, a inring tawk lo a ni. Violin tum thiam tak a lana chu amah zirtir tura rawih an tum avang leh thla khat vel lai inbuatsaihna hun a neih tho avang chuan a tel chak ve hrim hrim bawk nen Lini pawh chuan a lo rem ti ve ta a, A chak emaw, chak lo emaw, tel ve hrim hrim se tih chu a unaute pawh chuan an duhpui dan a ni. Huani khan veilen chu a naupan lai atangin a zir thin a, a nih erawh chuan an thawm atangin a lo hre ve mai chauh a ni a. Competition ah han telpui em tur chuan a inring tawk lo pawh chu a awm lo lem lo. Huani pawh chuan a tel ve dawn tih chu a lo hre thuai a, mahse, a nih ang vawi tam tak lo champion tawh chu a tluk thei dawn chuangin a inhre lo va, a huphurh lo hle. A ute chuan Lini chu mipa fel leh hmeltha tak tak blind date neih tir chuan tum ta a, a pasal hlui chu theihnghilh vat sela an duh a ni. Chutih laiin U Ani chuan Yansheng-a chu a va hel leh thin a, mahse a ni chuan a lo be tha duh tawh bik lo. Fate chu eng atan mah ka ti lo, i duh leh nangmah khan enkawl mai rawh, a lo tih khum hmak. Mi hrang hrang chuan interview neiin an nihna leh kum zat te an lo sawi zung zung a, tumah chu duhzawng an nei loh bakah an mutthluk san lo chauh a ni. Lini pawh chuan biakba tih vel ai chuan violin practice ka duh zawk, pakhatna nih ngei ka duh a ni, a lo ti ve bawk a. Haw mai a tum lai chuan Yan Sheng-a khan tiffin kengin pawnah chuan ngaihdam dîlin a lo nghâk leh a, mahse, a ngaidam duh tawh si lo. A u te chuan vawi khat mah lo ti buai tawh lo tûra hrilhin an lo khawih hrep a. Competition an neih dâwn ni te chuan lo châng lehin violin a duh zawng tak a hmaah a lo hrilh tawh te kha pek a lo tum a. Keimah min buaipui lovin i nupui raipuar kha va ngaihsak zâwk rawh, tiin a lo chhâng daih. Uani chuan inthlakna rum an awm lai chuan in hnuk dawk mai rawh, i champion dawn chuang lo, in chhungkaw hming i tichhe mai mai a ni, a lo ti vel a. Chak kher tumin ka tel lem lo, zirna hun lah ka nei hek lo, mahse, neh ngei che chu ka tum ang, tiin Lynn-i chuan a lo chhang. A uten an duatziah a hmuh te chuan Uani chuan a thik hle. Intihsiakna a hmachhawn vawikhatna ni avangin Lini pawh chu a zam ve hle a, a ute chuan an lo fuih sauh sauh avangin a thiam ang tawk a mawi leh thah chuan Vailin chu a han nawt ta rat rat mai a. Yansheng-a pawhin lungchim takin a lo en reng ti U Hanin a va hmuh chuan a thin a ti rem zual hle. An pahnih chuan final chu an lut ta a, Yansheng-a chuan pangpar nen Lini chu a lo lawmpui ve, a lo laksak duh lo. A u te pawh chuan hnehna chan lawmpui nan pangpar mawi tak an lo pe a, Yan Hriatna bulah chuan an farnu chu lo tibuai tawh ngai lo turin an hrilh nawn leh bawk a, Huani erawh chu an sirah a lo meng ve hruk hruk mai. Mahse, Yan Hriatna chu a la danglam duh chuang lo, fire uak enpuia te chuan a lo sawm leh a, message chu fanga khan lo hmuhin, Aw le, ka lo kal dawn nia, tiin a lo chhansak ve mai a, tak tak emaw tiin a hlim hle. Nileng chuan nisa hnuaiah chuan a lo nghak ve chang chang a, mahse lo lantik reng a nei thei ta si lo. A ngaihdan chu a nih lovin a then a rim hle a, zanah chuan an bulah chuan va kalin a chhuah chhal a, a va an khum leh ta chiah mai. Mahse a ni chuan engmah a lo hre si lo va, Fanga chuan thinrim zetin a lo hnek hrep a, an unaunu chu vawikhat mah lo tibuai leh tawh lo turin an hrilh nawn leh a. Ngaihdam dil a, a tih buai nasat pauh le, an haw ting a ni tawh mai si. Intihsiak hna final ni chu a lo thleng ta a, a tawp ber ah chuan Lee ni chu a perform a, a che tha bawk a, kut beng thawm pawh a ring tha hle. Chutih lai chuan Ua ni chuan tum dang a lo nei fel leh der tawh a, chu lai hmun tifai thin tu chu pawisa tam tham tak a lo tham in stage suh lo ti huh tur leh Lee ni lo chhuk hunah A tluk ngei ngei theihna tura lo tinal tur chuan a lo hrilh lawk ding diam tawh hi a lo ni a. Lini chu a lo tawlh thlu ta ngei mai. Mahse, a ufanga khan a lo dawm hman hlauh mai a, engtin mah awm zui ta lo. Chutah result puangin Uani chu pahnihna a ni a, Lini erawh chu pakhatna a ni ta hlauh mai. Huan i lungawi lo tak chunga lohman la tura stage lama a kal chho tur chu a thang kamah khan awkin amah chu a inrap thlu palh ta a. Step ah chuan a dul chu a sawh a, thisen a lo chhuak nghal. Damdawi inah chuan an tlanpui. A nu leh pa te chuan Lini chu a eng amah hma chuan an rawn mawhpuh leh nghal tawp a, mahse a ute khan an lo chhan ve tlat tawh. Yan Sheng-a lah chuan a lo ngaihsak tha duh vak tawh bawk si lo va, nau a chhiat thu in a la deng zui. Thisen a hloh hnem em avangin thisen pek nghal a ngai dawn a, hospital-ah lah stock an lo nei si lo. Mangang taka an awm lai chuan Lini chu thisen pe tur chuan tirh luih leh phel chu an tum a, a khawngaihna te pawh an ngen lawm lawm mai. Lini pawh chuan a lo khawngaih ve tho a. A lakah chuan sual hle thin mahsela, kha leh chen lo enkawltute an nih ve vangin a tawp nan tiin rulh let ve chu a duh ta a. A fa chahna vangin u Ani chu a tap nasa hle. Lini bawk chu a mawhpuh leh a mau vang chauha la dam ve mai mai a ni tih pawh chu a inhre tha duh leh tawh der lo. Lo ben te a lo tum leh vel mahse ani chuan a lo hlau tawh bik si lova. I turai seng anih kha. Thisen petu chu pawh kha keimah sin ka nih. I thil tih te kha ka hre chhuak thuai ang. Hriamnah i hmachhawn ngei dawnah i lo inring dawn nia an lo tih khum hmiah a. Yansheng-a chuan a ngaihsak tawh loh avang chuan Uani thinrim chuan engkim a ruahmanna vek a nih thu leh thlamuang takah a awmtir loh tur thu te a hrilh chiam a. An unauah hlim taka thil a nei ho laiin a nu leh a pate chu an lo haw a, Uanin live stream hmangah eng eng emaw a sawi mek thu an lo hrilh. Ani chuan a naupai a chhiat chungchangah chuan Lini chu a lo mawhpawh fel leh der tawh a, amaherawh chu inti rilru tha tak ang chuan a ngaihdam vek thu te chu a sawi zai a, a insawi khawngaihthlak thiam hle. Chu thil thleng chuan an company thlenga nghawng a neih theih dawn avangin Lini chu a inthiam lovin hriawm a ti hle a. Engmah tihsual lah chu a nei bawk si lo. A chan chuan mai an chan pawh a tluk tak lo avangin Uani thinrim chuan Lini chu a mah ang bawka engmah nei lova siam a tihchhiat vek mai chu a duh ber chu a lo ni ta a ni. Mahse, a chhungte chu Lini lamah chuan an chang tlat a, thil an ti theih bawk nen thil nihna chu an chhui chhuak ta a. Hnathawk a tham lai video te pawh kha an nei thei ta hlauh mai. Damdawiin atanga Uanite lo chhuak chu mi thenkhat chuan thinrim takin an lo hmachhawn a, artui leh chawhmeh te chuan an lo vawm hrep. Dawt a nih hi, a hlim mai mai a nih hi, video hi an siam chawp a ni. min tah loh tir an tum a nih hi tiin a lo insawifiah leh ṭal a, inthiam lohna pakhat mah la nei chuang lo. Chutih laiin Lini erawh hlawhtlinna in a lo um zui ve mek thung a, River Symphony Orchestra te chuan thawhpui an duh thu an lo hrilh a, an brand ambassador atan an thlang nghe nghe. Chu programme ah chuan Uani leh Hian Hrenga te pawh chu an lo tel ve a. Lini chu stage ah chuan thusawi tura ko a ni a. An dinhmun inthlau ta lutuk leh a nih in engkim a chan laia Linin hlawhtlinna a chang chho char char mai chu. Puani chuan Lini chu a thik em avang chuan chemte ah ve hlum mai chu a lo tum. Mahse Elsheng-a khan a lo dang a, amah zawk chu a vit ta. Puani chu man a ni zui ta a. Vaneihthlak takin Iansheng-a pawh chu a thi lo hlauh a, Lini chu beisei leh viau mah se, pasal atan chuan a lo duh tawh chuang lo. Ka lawm lutuk min chhan him a, mahse, darthlalang chu a ke tawh chuan char tha leh mah ila ngai a aw thei tawh lo. I inenkawl na tur leh lawmthu sawi na tur pawisa tam tak kan peng che. I dam chhungin nuamsa tak i ni awm thei ang. Nang leh kei chu kan hrang tawh a ni, tiin a lo chhang nawn leh a. Tunah chuan engtiang pawhin a let turin ko mahse, awmzia a awm tawh lo tih chu a pawm thiam ve ta a. Programme pakhata Lini a perform zo chu Java assistant zianga chuan pangpar lo pehin lenchhuah puiah chuan zak chung chungin a lo sawm a. Lini chuan a lo remti hlauh mai. A chhungte pawh chuan an duhpui hle tih a lang. A hma pawh khan Lini thla vang lo hauh thin tu kha a ni reng a, a ni nen chuan chhungkaw tha tak an din chhoh ngei kan beisei a tawp ta e.